Helo bawb a chroeso i Taro gyda Nia. Wel heddi ni'n mynd i neud darlleniad bach tymed bach yn wahanol. Ni'n mynd i weld beth i chi'n amlunio nesa. So beth i chi'n maniffesto nesa. Ok? So ni'n mynd i edrych ar yr egni presennol, beth sy'n cefnogi chi ar y foment, Beth sydd angen i chi ryddhau? Beth ych chi'n camu mewn i? A ni'n mynd i orffen gyda neges wrth ysbryd. OK, so gadewch ni weld beth sy'n dod mewn i chi, beth ych chi'n amlunio ar y foment. Um, A mae'r darlleniad yma, sdim terfyn amser ar hwn. So pryd bynnag deithoch chi am draws e nawr, chi wedi gael y neges yma. OK. Ysbryd, gewn ni bum carden, please, a wyni orffenw ni gyda carden o neges wrtho ti, please. Pum carden i'r grŵp lyflu sydd dyn ni yma heddi ar YouTube. Waw, oce, okay. reit. Dyma dy'r lluniad, bwys. Oce, okay, beth sydd wedi gyda ni fan hyn? I ddechrau dy, yr egni presennol yw brenin y pentecle. Nawr, mae brenin y Pentecle yn frenin sy'n joio edrych mas ar popeth sydd gyda fe. Mae fe'n timlo'n sefydlog, mae fe'n... mae digonedd o arian 'da fe, ok? Mae fe llawn arian, llawn digonedd o bopeth. beth. So dyna'r egni chi e- mewn ar y foment. So falle bod chi'n dod mewn i arian, falle bod chi wedi gweithio am arian. Chi nawr yn sefydlog gyda'ch arian ar y foment, ok? Dyna'r egni presennol. A os nad i chi yn teimlo'n sefydlog gyda'ch arian ar y foment, wedyn ni mae eisiau chi stepio mewn i'r egni yma. Byddwch yn ddiolchgar am pethau sydd â chi yn eich bywyd ar y foment, ok? Dyna neges y ger cerdyn yma. A'r ail gerdyn yw beth i chi'n amlunio ar y foment, okay? beth i chi'n manifesto ar y foment. A busi gyda chi fan hyn yw'r as o bentacle. Wel, mae hwn yn gweithio fi bod chi'n trial amlunio arian newydd yn y miwn i'ch hunan. So chi'n edrych am arian ar y foment, a chi'n edrych am cyfle i wneud arian ar y foment. So gallai fe fod yn um, swydd, gallai fe fod yn gweithio ar busnes eich hunan, a chi moyn wneud arian ar y foment, okay? a chi'n trial ymlunio'r arian hyn ar cyfleon hyn i wneud arian mewn i'ch bywyd chi ar y foment, ok? So dyna beth chi, beth ych chi'n amlinio ar y foment. Ok. So beth sy'n cefnogi chi ar y foment? Wel, beth sy'n cefnogi chi yw'r cerdyn cymeriad, ok? Temperance. Gyda'r cerdyn yma, mae hwn yn siarad am falans, mae fe'n siarad am um, weithiau sefyll mewn tu fewn y reole, ok? So dim mynd tu fas y reole, sefyll yn, um, yn gadarn yn y reole, ok? A fel fi'n gwybod, siarad am cydbwysedd hefyd, ok? So mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn bod angen cydbwysedd yn eich bywyd chi, ok? A mae ysbryd yn gweithio fan hyn, maen nhw ma i helpu chi. Mae'ch tîm ysbrydol chi ma i'ch helpu chi. gyda hwn, ok? Beth ych chi moyn greu, beth ych chi moyn neud, beth ych chi moyn yn eich bywyd. Maen nhw yma i gefnogi chi gyda'r cerdyn yma, ok? Maen nhw'n gweithio chi, ni yma, ni'n barod i helpu chi. Ni'n clywed chi, jyst gwedwch beth ych chi moyn a helpwn i chi allu neud e, oce? Neges lyflu fan hyn, oce, wrth ysbryd. A nawr, gyda'r cerdyn, beth ych chi'n... Beth ych chi'n rhyddhau? Fi'n gweld, mae hwnna yn od, achos cerdyn y dymuniad yn dod wir yw hon, oce? A naw o gwpane. So felly nawr, bod chi'n... Bod chi wedi penderfynu... Right, so fi'n mynd i ddymuno ragor, so mae fi'n mynd i ddymuno ar y sêr neu Ch'mo' fi'n mynd i wneud dymuniadau ragor, fi'n mynd i wneud hwn i ddigwydd nawr. Mae timlad 'da fi bod chi wedi stepio mas o timlo fel o, fi'n dymuno hwn, fi moyn hwn yn y mywyd, fi moyn hwn. Nawr chi'n cymryd y cyfle i wneud e. So, dim jyst dymuniad yw hwn ragor. chi'n troi'r ddymuniad hyn mewn i realiti. A wrth bod hwn gyda chi yn rhywbeth sydd eisiau chi ryddhau, mae eisiau chi ryddhau meddwl am, am bethau fel, o, oh, dwlen ni gael hwn, dwlen ni gael hwnna. Na, dwedwch eich hunan, Fi mynd i gael hwn. Fi mynd i neud hwnna. A dyna'r egni sy isie chi camu mewn i nawr ar y foment. Oce? So diolch am na Esbryd. A i orffen a'r canlyniad fan hyn yw y tŵr. Mae hwn yn gweitho fi bod eich bywyd chi mynd i newid yn hollol, ok? Achos mae'r tŵr yn dod â pethau lawr, so mae pethau'n cwmpo lawr yn eich bywyd chi er mwyn i bethau newydd cael ei adeiladu. A mae'r mae stori yma sy'n redeg trwy'r lluniad yma yn gweithio fi, waw, mae real stori dych chi'n dod mas fan hyn, mae fe'n stori o cael arian, wneud arian mewn ffordd um, mewn ffordd fi'n teimlo i lot o, lot o chi sy'n dod yn eitha hawdd i chi, oce? Okay? Mae'r cyfleon yn dod mewn i wneud arian. A mae angen i chi gadw balans nawr, a ddim cymaint meddwl am bethe fel dymuniade ond meddwl amdanyn nhw fel ffeithie. Dyma beth fi'n neud, dyma beth sy'n digwydd. A achos bod chi'n newid eich ffordd chi'n meddwl am bethe, mae hwnna mynd i greu newid mawr yno chi. Dim ragor byddwch chi'r person un sy'n gweud, O fi moyn hwn fi mo- o dwlen i ga'l hwnna. O t'bod os enillen ni'r lottery o beth bydden ni moyn bydden ni moyn y pethe 'ma a bydden ni moyn neud hwn a bydden ni moyn helpu pobl a bydden ni moyn y pethe 'na i gyd. O os o dim ond os allen ni ennill. Wel chi'n newid nawr a chi'n troi y dim ond mewn i realiti fan 'yn. Ok. Dyw pethe ddim yn freuddwydion i chi ragor, chi'n dod â'r breuddwydion i mewn i realiti, a mae hwnna'n mynd i newid eich bywyd chi. Ok. Mae pethau'n mynd i newid. A o fan hyn mlaen, o'r pwynt yma mlaen, fi'n timlo fel sech bywyd chi'n mynd i ehangu nawr. Lle bod chi'n cadw chi'n yn fach, fi'n credu bod lot o chi wedi cadw chi'n yn fach am rwy reswm, Yym, smoch chi 'di rannu'ch sgilie? Smoch chi 'di rannu 'ych cariad? Smoch chi 'di rannu 'ych syniade gyda pobl? Oce, ond nawr fi'n credu bod hwn i gyd yn newid. Chi 'di penderfynu nawr, reit, fi'n mynd i wneud rhywbeth nawr am yn sefyllfa o heddi mlaen. Fi'n mynd i camu mewn i egni'r brenin ebyn tecle. Chi'n mynd i wneud arian nawr, ok? Achos mae'r cyfle gyda'r as yn o bentecle yn dod mewn i chi. Mae'r as o bentecle yn dod â cyfle newydd ariannol mewn i chi, ok? Dyw e ddim weithiau yn syml, ta beth yw'r cyfle yn, ok? Ond, meddyliwch, chi'n mynd i fe mewn i egni'r brenin yma. OK. Chi yn yr egni'r egni'r brenin. Mae'r meddylfryd dych chi'n barod o'r brenin yma. Na beth i chi moyn, OK? A na beth i chi moyn amlifio mewn eich bywyd chi, na beth i chi moyn manifesto mewn, OK? A da, mae hwn yn gweithio fi daw y cyfle Mae'r Arse Open Teclyn yn mynd i ddod â'r cyfle yna i chi i wneud arian, i dimlo fel sydd digonedd gyda chi. Digon o arian da chi rannu da'ch teulu, rannu dy pobl, helpu pobl fan hyn. Okay? Dyna beth i chi'n trio creu ar y foment, a byddwch chi yn creu fe, okay? ond bod chi'n cadw balans, ond bod chi'n cydbwyso popeth, a chi'n meddwl, reit, oce, okay, um, fi mynd i fi'n mynd i gael yr arian yma, ond fi hefyd yn mynd i rannu'r arian yna a defnyddio peth o'r arian yna i helpu bobl arall, oce? Okay? Ac mae'n rili really bwysig um, mewn bywyd ysbrydol bod chi'n gallu roi a cymryd nôl, oce? Okay? A mae'r cydbwysedd yna yn bwysig iawn, wedig i wneud ag arian, oce? Okay? Mae rhaid bod chi'n rhoi a, a perthnasau i fod yn onest, oce? Okay? Mae'n bwysig bod chi'n rhoi a cymryd. Okay? Mewn balans, mewn cydbwysedd fan hyn. A wedyn ni, fel fi'n gweud, mae'ch be chi'n goffod rhyddhau yw'r ffantasi nawr. Mae rhaid chi rhyddhau'r ffantasi er mwyn creu'r reality fan hyn. Okay? So os ych chi moyn yr arian, pidwch bod yn breuddwydo am ennill y loteri ragor, wedau wnaethoch chi, okay? Meddyliwch, reit, fel i fi mynd i wneud yr arian mae i'n hunan. Fel i fi mynd i wneud hwn. Beth i fi mynd i wneud i fynd mlaen dy mywyd nawr a wneud arian fel hyn. Arian fel i fi moyn. Fi moyn bod y brenin o Bentacle. Fel i fi mynd i wneud yr arian na. Okay? So sy'n eisiau chi jyst freuddwydio rhagor neu, neu chwethu dymuniad mewn i'r, mewn i'r ser, oce? Okay? Na, nawr, allwch chi wneud e. Cymrwch ar awenau yn eich bywyd a newch eich hunan. A ma, achos mae hwn mynd i newid popeth i chi. Mae'n mynd i newid eich llwybr chi'n hollol, okay? Achos byddwch chi nawr yn arweinio'ch bywyd, okay? Byddwch chi'n cymryd y awenau'ch bywyd eich hunan nawr, a dim gadael e i bobl arall, okay? Chi'n cymryd y pŵer nôl fi'n timlo fan hyn a chi myn i amlunio, chi myn i maniffesto popeth i chi moyn, chi myn i maniffesto'r arian hyn, chi myn i ffindio ffyrdd i wneud e, ok? So byddwch yn bositif, byddwch yn bositif achos gallwch chi wneud hwn a mae'ch bywyd chi myn i newid o achos na, ok? Right, beth fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i eglu rhai o'n jyst i weld os oes tymed bach fwy o neges yn dod mewn i ni ar peth o hwn. Okay. So, gewn ni eglu'r rhad ar yr egni hyn, yr egni'r arian hyn, please, ysbryd. Egni'r, right, okay, mae'r peder o gleddyf gyda chi fan hyn. Mae'r peder o gleddyf yn siarad am fi mewn i'ch hunan a cymryd mach o amser mas i feddwl. Ok? So dyna beth weden ni fan hyn. Dyma beth chi moyn, dyma'r egni chi moyn, ok? Dyma'r egni presennol sydd â chi, a chi'n hala mas i'r bydysawd, ok? Mae eisiau chi gymryd amser nôl nawr i weld, right, fel i fi mynd i wneud hwn, fel i fi mynd i greu hwn. Cymrwch yr amser i feddwl, ok? A wedyn ni daw y cyfle mewn i chi. Wedyn ni fan hyn. Oce. So cymrwch amser mas i feddwl fyna. Gewn ni plis ysbryd nawr cerdyn i eglurhau'r as o bentecle. Allwn ni eglurhau'r as o bentecle, plis, beth yw'r cyfle yn sy'n dod mewn. Waw! A... Oce. Os ydw i eisiau cadarnhad yn rhan ni boes, ni'n cael e, oce? Achos nawr ni wedi tynnu doi brenin y pentecle. Arian, arian, arian, oce? Okay? Mae'r cyfle hyn yn... Mae hwn yn gweud gwmwys beth wedes i wrthoch chi cwbl o fynedau yn ôl, oce? Okay? Mae'r cyfle hyn mynd i alluogi chi i stepio mewn i egni brenin y pentecle, brenin y ceiniogau, brenin yr arian. Ok, so mae hwn jyst yn cadarnhau fe, daw y cyfle hyn mewn i chi fel bod chi lli wneud arian, mae annog gwy'n siarad arian bach fan hyn, ok? Mae brenin y bentacle, mae gormodd o arian dy fe, ac okay? mae, mae cymed o arian dy fe, mae lli wneud y beth mae fe moyn. A mae fe lli eistedd yna yn edrych mas ar i dir, ar i dili, ar popeth sy bia fe, ok? Mae fe allu ishte na edrych mas ar popeth. Mae fe'n hollol, hollol ddiogel gyda'i arian, ok? Mae popeth gyda fe, sy'n eisiau fe fecso am ddim, sy'n eisiau fe fecso am dalu biliau, sy'n eisiau fe fecso am ddim, ok? Os ys eisiau car newydd yna fe, digon arian da fe fe mas i brynu un, ok? 'Na'r fath o arian ni'n siarad am fan hyn. A mae'r cyfle yn yn dod mewn i chi i wneud y fath neu arian. A bod hwn wedi dod mas do, bwys, allan ni byth wneud hwn lan, oce? Okay? Chi yn stepio mewn i egni'r brenin y bentecle. Mae lot o arian yn dod i chi fan hyn. Os newch chi um, amlywio, um, a os newch chi... Mae rai bod chi'n credu, mae rai bod chi'n rili credu yn beth i chi'n neud fan hyn gyda'r amlywio, oce? Okay? Chi'n gwybod bod chi'n gallu neud yr arian hyn. A cofiwch na, oce? Okay? Be sydd wedi dod fas fan hyn yn ardal y cefnogaeth, oce, okay, yw brenhines y cleddyf. Nawr mae'r brenhines yma a meddwl clir, mae'n gwybod le mae'n mynd, mae'n gwybod popeth yn glir, oce? Okay? Um, mae ffenni uwchben y cymyle. Dyw i ddim yn cael cymyle yn um, mynd yn y ffordd o gwbl, oce? Okay? Mae hi'n gweld yn glir. A dyma'r cefnogaeth sydd gyda chi. So fi'n gweud fan hyn, mae ysbryd yn gweud wrthych chi fan hyn, ni'n cefnogi chi, oce? Okay? Mae cefnogaeth gyda chi. Mae'r ysbrydion, eich tîm ysbrydol chi, yn cefnogi chi yn hwn i gyd, fel wedes i o'r blaen, ok? A maen nhw yn helpu chi i weld yn glir am beth sy'n eisiau wneud, beth sy'n angen wneud arnoch chi fan hyn i fe mewn i egni'r brenin y penteclau yma. Okay? So mae'ch tîm chi tu ôl i chi fan hyn, a maen nhw'n helpu chi weld yn glir. A nawr fi'n styried, Dewisais i hon o'r dec anghywir, ond na beth oedd y moyn dod mas, so na beth gewn ni. OK. Nawr den, yn ardal beth sy'n angen i chi adael fynd, fwy o wybodaeth fan hyn, please, ysbryd. Fwy o wybodaeth fan hyn. O, right, a mae gyda chi'r cerdyn y seren. OK. Mae'n gweud wrtha fi bod raid i chi wella'ch hunan fan hyn a gadael fynd unrhyw beth oedd yn boenus i chi. So, os ych chi wedi mynd trwy pethau poenus yn eich bywyd chi, nawr yw'r amser i wella o'r pethau hyn, oce? Okay? Mae rhaid chi adael fynd nawr pethau o chi ddim yn gwella o, so mae angen i chi wella nawr, oce? Okay? A bod yr cerdyn yma fel un, mae angen i chi gadael y breuddwydion i fynd nawr, gwella'ch hunan fel bod chi gallu camu mewn i egni yr amlywio i camu mewn i egni'r brenin yma. Okay? Na beth mae hwnna'n gweithio fi heddi. Gadewch ni weld beth sy'n sy mynd mlaen ar y diwedd, okay? Mae hwn mynd i newid eich bywyd chi'n gyfan gwbl. So ysbryd allwn ni please cael eglurhad am y newid bywyd yma please. A beth sydd gyda ni, oce, okay, yw marchog y bentacle. Arian do bwys, arian, arian, arian yw'r dyllenniad mae chi, oce. Okay? Chi moyn wneud arian, chi mynd i wneud arian, chi yn camu mewn i egni arian ar y foment. Okay? Nawr, mae marchog y pentecle, fi yw'r unig marchog sydd ddim yn symud yn gyflym. So mae hwn mynd i gymryd tyma bach o amser i chi wneud, okay? Dyw e ddim mynd i ddigwydd dros nos, a dyw'r newid bywyd hyn ddim quite mynd i newid dros nos, okay? Mae'n mynd i gymryd tyma bach o amser. So wedyn ni, cymrwch yr amser mae nawr, I amlywio yn eich meddwl, ok. Cerwch miwn os gallwch chi i stad o fyfyrdod, ok. Myfyriwch nawr, cymrwch amser mas i fyfyrio, achos mae'r amser hyn yw'r amser le chi'n setio popeth lan, ok, i fi miwn i egni brenin y bentacle yma. So cymrwch amser mas, os allwch chi, drychwch ar-lein, am peth um, cyngor ar fel sydd i fyfyrio a fel sydd amlywio, okay? fel sydd manifesto. Achos weithiau chi chi wneud pethau fel bwrdd gweledig okay, o'r pethau chi moyn yn eich bywyd a fi'n gwybod mae arian yn rhywbeth mawr i chi moyn yn eich bywyd, okay? mae arian trwyddo hwn i gyd. A wedyn ni hefyd, cymrwch yr amser i fyfyrio a mae'n bwysig amser chi yn um, amlywio a falle na fi fideo ar hwn ar wahân uh, rhywbryd i chi amser chi yn amlywio amser chi yn manifesto okay? mae'n bwysig bod chi'n timlo'r emosiwn byddwch chi'n timlo pan fyddwch chi'n cael beth i chi moyn right, gobeithio bod hwn yn ei synwyr i chi so wedwn ni'n erbyn hyn right, mae brenin y pentaclau Mae fe'n berson tua, tua popeth. Okay? Popeth gyda fe, mae fe moyn yn ei fywyd. Digon o arian, digonedd o bopeth. Okay? Amser chi'n myfyrio, mae eisiau chi daimlo'r emosiynau yna. Timlwch beth mae fe'n timlo fel i gael faint yna o arian, okay? Timlwch beth mae hwnna'n timlo fel. Beth mae fe'n timlo fel i gael digonedd o arian. Chos unwaith chi'n timlo hwnna, chi'n newid eich ffrequency, oce? Okay? Chi'n dod mewn i'r cydbwysedd gyda'r amledd, oce? Okay? So, cydbwysedd gyda'r ffrequency i chi moyn bod yr un lefel a, oce? Okay? So, pan i chi yn myfyrio, newch yn siŵr bod chi dim jyst yn meddwl amdano fe, dim jyst yn gweld e yn eich meddwl, ok? Dim jyst yn gweld beth mae fe'n mynd i fod fel, ond timlo beth mae fe'n mynd i fod fel, achos dyna'r allwedd i agor y drws i fyfyrion dda ac i amliwio'n dda, i manifesto'n dda, ok? Mae'n allu dimlo fe. timlwch e tu fewn, timlwch e yn eich calon, beth mae fe'n timlo fel i fod yn gyfoethog, beth mae fe'n timlo fel i gallu roi nôl i'r gymuned, beth mae fe'n timlo fel i allu dalu am barti i briodas yn mab neu'n merch neu tyn beth yw e, okay? Timlwch hwnna, Mae rhaid chi dimlo fe i wneud e'n reality. Okay? So tip fach cyflym fyna i chi i wneud a ymliwio. Fel fi'n gweud, felly na fi fideo rhywbryd arno fe, ti'n mynd bach mwy dwfn, okay? Os chi moyn hwnna, gadewch fi wybod yn y negesion, ac fi'n hapus i wneud pa bynnag um, fideo hoffech chi weld, really, so gadewch fi wybod yn y, yn y sylwadau isod, okay? gadewch neges i fi i weid, ie, yeah, hoffen ni gael fideo ar amlywio ar Manifesto, ok? A na fi fideo hwnna i chi os ych chi moyn. So beth ni'n mynd i wneud nawr yw cael quick golwg dros hwn eto, ok? So chi'n camu, chi yn egni'r brenin y pentaclau ar y foment, ok? Mae eisiau chi gymryd amser mas, allai fod y cerdyn yma'n gweithio chi, mae eisiau chi fyfyrio, ok? Achos mae'r cerdyn yma am cymryd amser mas, i feddwl, ok? Feddwl yn glir. A gallai hwnna fod yn fyfyrio, ok? So, cymrwch ar amser mas i fyfyrio ar hwnna, a'r teimladau, teimladau beth bydde fe fel, a teimladau beth bydd e fel pan gewch chi'r arian hyn. Mae cyfle yn dod mewn i chi, cyfle ariannol newydd, a mae'n mynd i, mynd i fod yn galluogi chi i gamu mewn i hwn, ok? i gael hwn yn, yn brenin y penteclau yma. Chi'n mynd i gael popeth, bwys. Oce, okay, mae popeth yn dod i chi. Mae jyst eisiau chi roi fe mewn i fodolaeth nawr. Oce? Okay? Cadwch balans, byddwch yn glir yn beth i chi moyn. So beth bynnag chi'n amlifio, byddwch yn glir yno fe, oce? Okay? Mae brenhines y cledd ddim yn gweithio chi. Byddwch yn glir yn beth i chi moyn. A mae'r sbrydion na yn helpu chi. Okay? Mae nhw'n yn helpu chi yn bobeth chi moyn. Mae angen i chi wella. Okay? Mae angen i chi cymryd yr amser mas i wella fan hyn. A mae eisiau chi nawr roi brwyddion mewn i realiti. Nawr yw'r amser, ok? A wedyn ni bydd eich bywyd chi yn trawsnewid yn gyfan gwbl fan hyn, a bydd arian yn dod mewn i chi un dydd ar y tro, a byddwch chi'n gweld yr arian yn tyfu a tyfu a tyfu gyda marchog. y penteclu. Okay. So beth wnawn ni nawr? Wnawn ni orffen y darlleniad gyda neges o'r ysbrydion, neges wrth ysbryd i chi i orffen. A fi'n teimlo bod eisiau fi ddefnyddio un o'r Stasid Oracle yma i chi. Neges fych o'r yngylion, neges fych wrth ysbryd, just i orffen hwn i orffen y darlleniad heddi. A beth sydd gyda ni fan hyn yw cerdyn y ser haden empathig, oce? Okay? A mae hwn yn gweithio chi bod chi'n cymryd mewn rhywbeth sydd ddim bia chi ar y foment, oce? Okay? A felly dyna beth yw'r allwedd fan hyn. Achos mae angen i chi dimlo, fel o'n i'n gweud, mae eisiau chi dimlo egni'r brenin yma, egni brenin y Benteclle, fel bod chi'n gallu troi beth sydd ddim gyda chi ar y foment mewn i rhywbeth sydd gyda chi. OK? So na gadarnhad fyna wrth ysbryd, mae eisiau chi gymryd nawr, mae eisiau chi dimlo, mae eisiau chi fod yn empathig i gymryd arno egni a teimladau gwmws beth ych chi moyn, boys. OK? So newch na. Newch y myfyrio. Newch yr, yr lluniau yn eich pen, OK? Ond newch yn siŵr bod chi'n timlo popeth hefyd. Achos fel fi'n gweud, dyna beth yw allwedd amlywio, OK? Dyna beth yw allwedd manifesto. OK? Wel, dyna neges heddi. Os ych chi wedi joio'r darlleniad, Cofiwch roi bawd lan a chofiwch danysgrifio i'r sianel, mae pob peth bach chi'n neud yn helpu fi gyda'r sianel. A gadewch neges i adre fi wybod os yw hwn yn gwitho i chi, ok? Ond yw hwn wedi gwitho i chi os arian yn dymewn i chi nawr ar ôl chi neud y myfyrion, ar ôl chi droi eich breuddwydion mewn i realiti, ok? Gadewch fi wybod iso, dwlen i glywed wrthoch chi. A os i chi di darllen y cerdie yma yn wahanol i fi, Hoffwn i glywed wrthoch chi hefyd, ok? Fi'n joio siarad am darlleniadau a fel mae'n greddf ni'n gweud pethau gwahanol wrthon ni weithiau, ok? So pob lwc i chi gyda'r amlywio, boys. Gobeithio gewch chi gwmwys beth i chi moyn, ok? Achos chi'n hyddi fe, fi'n teimlo mae, mae really chi'n hyddi hwn. Ok, chi'n hyddi'r arian yma. So, tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunan, newch yr arian, a wela chi tro nesa.